Dumelang bagwera ba puku, ke rata go le amogela mo thutong ya rena ya lehono fao re ileng go lebelela letlakala la pele, potšišo ya bohlano yeo e amanago le thutapolelo. Go fela go e ba le dipotšišo ba re, laetša tirišo ya seripa sa polelo. E ka ba lehlaodi, e ka ba lehlathi, e ka ba lediri, e ka ba leina. e ka ba lešala, ba rolaetše tirišo ya karolo yeo ya polelo. Na ge re bolela ka tirišo re bolela ka eng? Ge ba re tirišo re bolela ka eng? Tirišo. Tirišo, re ka re ke tsela yeo ka yona re laetšago gore re kgona go diriša goba re kwešiša karolo yeo e kgathwago ke karolo ya polelo goba seripa sa polelo mo dipoledišanong le dikgokagano tša letšatši ka letšatši. Go fa mohlala, ka nako ya tlhahlobo tla be ba go botšiša gore na seripa sa polelo, mohlomong ba re lehlaodi, tirišo ya lona ke eng. Wena o tshwanetše gore o laetše karolo yeo e kgathwago ke seripa seo o tla bego o botšišwa ka sona sa polelo mo lefokong leo o le filwego. Ba ka go fa lefoko, mohlomongwe ba re, Monna yo moso o wele. Ge o ka lebelela monna yo moso o wele, ba thalela lentšu yo moso. ba re laetša tirišo ya lehlaodi leo le thaletšwego, ba thaletšwe yo moso, ba thaletšwe moso. Na pele ga o ka araba potšišo, o tshwanetse o ipotšiše gore na mohola wa lehlaodi ke eng. Lehlaodi le hlaola leina, le re botša ka ga mmala wa leina. Mo lefokong le ba re monna yo moso o wele, lehlaodi la rena ke moso. Monna o mo bjang, monna yo moso o wele. Na moso yo e dira eng mo Lefokong? E re botša ka ga mmala goba e hlaola, e re botša, e fapantšha monna yo le banna ba bangwe ka taba ya mmala. E re botša gore monna yo moso, monna yo e lego yo moso O wele, e re botša ka ga mmala wa monna yoo a welego, mmala wo moso, e re botša ka mmala wo moso wa monna yoo. Tirišo ke go laetša gore re kwešiša gore na seripa sa polelo goba karolo ya polelo, lehlaodi, lešala, lediri, leamanyi, le kgatha karolo e feng mo lefokong. ngwageng wa 2023 ka Dibatsela o tšweletše potšišo o tšweletše potšišo e leng gore e be e re um laetša tirišo ya tlhakakgolo go fa karabo ya go laetša tirišo ya tlhakakgolo tlhakakgolo la mathomo re e tseba ka eng e thoma lefoko tirišo ya gona ke go thoma lefoko Goba ge e le gore e laetša leinaina, o swanetše gore e, o bolele gore e tšwelela mathomong a leinaina. Ke se e leng gore o swanetše gore o se laetše ge o filwe tirišo ya tlhakakgolo. um ke tšere um setsopolwa go tšwa go lephephe la dipotšišo la ngwaga wa ketepedi masomepedipedi dibatsela Gona fao setsopolwa se be se bolela ka mohola wa diaparo tša sekolo. Ba re mehleng ya, mehleng ya lehono diaparo tša fešene di fetogile seka sa go laetša maemo le go tlhalefa ga bana ba bantši. Di fokotša boganka barutwaneng ba bangwe, tša ba tlhokiša sebaka sa go kgetholla ba bangwe go ya ka diaparo tšeo ba di aparago. Potšišo e tšweletšego gona fao, ba botšišitše ba re um go tšwa temaneng ya pele tsopola go tšweletše potšišo ba re go tšwa temaneng ya pele tsopola eng tsopola lehlathi o be o o tlhaloše tirišo ya lona a kere la bona ba re tsopola lehlathi o be o tlhaloše tirišo ya lona so rena seo re ileng go se lebelela re ile go lebelela tirišo go ka lebelela mo temaneng e lehlathi le le tšwelelago mo mothalothetho mo mothalong wa mathomo ke lehono mehleng ya lehono diaparo tša fashion di fetogile seka sa go laetša maemo le go tlhalefa ga bana ba bantši

yeo bona ba aparago diaparo tša fešene, le laetša nako yeo ditiragalo tša go apara diaparo tša fešene di diregago ka yona. Gape gape re na le lehlathi le lengwe gape gape ke lehlathi la la nako. Ba re di di fokotša boganka barutwaneng ba bangwe, tša ba tlhokiša sebaka sa go kgetholla ba bangwe go ya ka diaparo tšeo ba di aparago. Go ka laetša fa Go ka lebelela fa, re na le lehlathi la felo. A ke re le a bona? Ba re laetša lefelo leo boganka bo diregago go lona. Boganka bo direga kae? Mo baneng. Kore se selo se bohlokwa ke taba gore o tshwanetse gore o laetše kore la mathomo o tse gore na seripa seo sa polelo ge e le lehlathi lehlathi le hlatha eng le hlatha ditiragalo e ka ba nako lefelo le mehuta e mengwe gape-gape ya mahlathi. Wena o tshwanetse gore o tlhalose ka botlalo gore na le hlatha lefelo leo boganka bo diregago go lona. Gape-gape go na le potšišo ye be e filwe ba re e fa tirišo ya mašala ao a thaletšwego. O ka lebelela fa mašala ao a tšwelelago ke tšona. Ba re diaparo tša sekolo tšona di dira gore barutwana ba swane le go lekana, ba re hlalosa tirišo ya lešala tšona. Na lešala ke eng? Lešala ge le tseba ke lentšu leo le emago sebakeng sa leina. Bjale ge lentšu le la tšona le tšwelela le ema sebakeng sa eng? Sa leina e lego diaparo. O tshwanetse gore o tlhalose gore lesha la tšona e dira eng mo lefokong e emela leina e ema lebakeng e ema sebakeng sa leina leina le lefeng diaparo gape gape re na le lentšu še lona fa bona re na le lešala še lona ke bona bona ye e emela bomang e emela barutwana ke lentšu leo tirišo ya lona ke lentšu leo le emago sebakeng sa leina barutwana, tshwanetse o tlhalose o re bona ke lešaala le ema legatong la leina barutwana, o tlhalose ka botlalo. Gape gape go na le potšišo ye nngwe e be e tšwelela fao ba rego barutwana ba ipopa. Barutwana ba ipopa. Go ipopa ye ke lentšu le go ipopa ke leitiri. Ke leitiri, leitiri. Ke ge um barutwana ba re barutwana ba ipopa ke leitiri. Le tlhalosa gore modiro o dirwa ke sediri ebile o wela godimo ga sona. Selo se se bohlokwa se e leng gore swanetše re se lebelele ge re dira tirišo e ke, Wena se o tshwanetse gore o se tsebe, o tshwanetse o tsebe gore na ge re bolela ka lehlathi, na mošomo wa lehlathi ke eng? Lehlathi ke eng? Le hlatha tiragalo. Re na le lehlaodi, le hlaola leina. Gomme ge o fetola, o tlhalose tiragalo yeo e leng gore e hlatha ke lehlathi. Gape-gape ge e le gore o tshwanetse gore o bolele ka lehlaodi, o bolele ka leina leo le hlaolwago gore na ke le le bjang ge ba re monna o wele go no ra gore le hlaola um mmala wa monna ge e le gore ke letlhathi ke letlhaodi la sebopego ba re monna yo mosesane wa kitima o tshwanetse gore go tlhalosa go go tlhaolwa monna yo a kitimago yo e leng gore ke yo mosesane ka seemo Gabotsebotse gore re kwešiše tirišo, a re kwešišeng gape gore na dikarolo tša polelo di ra go re'ng goba gore re tsebe go di hlalosa. Ge o tseba go di hlalosa, go tlo ba bonolo. E ba re leina, lehlathe le hlatha.

Ge nka bolela go tšwela pele fa, ke tlo ba ka feleletša ke senya. Ke tla le fa di-notes tšekhwi. Mo video-ong e nngwe e tlo latelang, ke tla leka gore nke ke lebeleleng dikarolo tše dingwe tša polelo. Mohlomong ke lebeleleng mašala, mašala re a dirile. Mohlomong ke lebelele maamai, re dire video e leng gore lebelela tirišo ya maamai. Ke a leboga ka thekgo e le re fang yona. Data ya tura e re ke se ka ka tšwela pele ke ema gona mo. A re lebelele le di-video tše dingwe gore re kgone go ba bafenyi mafelelo a ngwaga ka gore tirišo yona e tlile, ga e sa ile go, ga se ntho e leng gore e tlo boela morago. Re a leboga, dankie.